Nyathi nyathi matiyo na nyathini Josia. Yeah. Ajos. Yeah. Funge gini biro miyo chieng' ma riembi e tich mibiro kata wuotho gi tieni nyaka Tanganyika. Dalani. Andiki mondo iti. Nok andiki mondo iywe. Sebudho kama koro ichalo mana nyathina. Bet kacha cha. Ii. Nyathino ma yunito cha bende nyaka ne ne nigo kiwuotho go ka itajori go chalo mana chiegi. Nyathina manyuol anyuola gige men gi kaka omera. Awinjo king'ur. Ing'ur to kuona machiega tedo emomiyo kori oyawri gima nakwanya. Wewe Josia. Josia ibiro tong'o na ndeke. Omera. Ne Josia. Ne omera. Jona. Beda ibiro tong'o na ndeke. Jaduong' ni chando jina kama. Eh. Achando ji wuoru apani ne ok achand ji, ne ok chand ji idhi dak kode. Iseneno ka achando nyithinda. Iseneno nini kata achando nyithinda. Ok nyathina ne ti tije mane okeli nikech itero. Duogi bet ka. Duogi bet kanyo. Ok adwar oyuma oyum jacharan masomo neni koko twang'o lawi. Ok otho yawa. Onego. Nyathiwa ni tho.

Eh, koro anego nyathi. Onego nyathi ba merane omanyine bwana kiti mondi ne mondi ne gimo kela kati no kabiro gi achiko ita wuo bwana an gi sita ni madala no ineno ka nyathini tuo iwacho wach kada ki bed mos mondi winj gima ikon to nyathino ka tuo dala na kose yawo hospital oyabe karango Jogi kona ni nyathini tho gi nyingi, ing'e wach tuo nyathini. Nyinga tinde sum nego ng'ato. Jaduong' bed ma ber winj gima penji. We chunga dola e dala na ka ibiro maya mon. Chak ne ka kirwa ka gi jogi. Jaduong'. An luonga ni eh, an luonga ni jaduong'. Apenji ni in ang'o? Ai ma kone luonga ni jaduong' gweng'. Jaduong' gweng' ok nyali. Ya la do adwaro ti. Adwaro ti jaduong' gweng' ok nyali ya la bwana. Oh. Ne ring ka chief sani sani widhoni mit mit midiet gine awacho ni ring yon chief Kiny sani obedo digital ma ma wewe wewe ne we ok adwa kodi walo manono go. Ang'o mibiro ne ka chief ng'wech mena yor rirungu ni? Chief, chief iluongi. La? Iluongi chief. Ng'ama luonga? Iluongi chief gi babawa. Baba uluongi. Nyathini tinde ok ane ka twi tamam. Sani ok ane ka wi 100%. Nyaka bed ni leche moko tonde wi moko ng'adore. Ibiro ka ing'we ting'e ni ma to ka sirikal adieri. Joma ng'eny e kor gwenge dak ne yier. Mane ni yierani. Abro wuoyi chieng' moro Baba uni dala. Baba dala. Ang'o motimore? Nitie kes moro kanyo midwa yie. Kes otimore nade? Wadhi dhi winjo kidhi winjo kes. Baba uni ni boroma gi keses ibro dare kor gweng' ka. Surbuta kama chiegni ting' gigi. We arumbuto we. Mati. Opinal me wakata kome wakonyre go wawuoyo to wachung'. Ng'ama jaduong' gweng' wiyo wil gi tiji. Bed kata chaka ni ing'e ni ng'ani tuo nubiro go tanda ni ka ok uwuon.

Kelkom, ma idhi go kanye? Abiro padi. Kelkom, idwa nindo ka. Ka log. Oh. Jaduong', Eh, chi. welo kobiro limi kama, Eh. imiyogi e gimoro gibede. Jatuo ne kaka nyathini tuo malich kama. Kor ka gam- gam gima ni rietho rigo cha. Gam gima ni rietho Mi rigo cha. jogi gimoro bede.

Oh, iwacho ni gima gima timo nyathini idwa wacho ni ok ing'eyo. Gima timo nyathi. Eh. Ichaki penja gima timo nyathi ni chief na dedo. Kawe ni this school dongo kele ni ye muore. Gima timo yo kene ka ye muore. No, there's something here which is I will beaten you thoroughly because the way you are talking with me

Eh, maber maber. In ema ne uso ne jalego nilo. Eh, an. To bi ng'e details ne. Ah, jalego ni details ne mane an go ne waromo kode piero abiro gaboro nomiya mana kipande. Kipande kende mane ndiko timiye lo. Kipande kende. Jaduong' adwa penji. Penja ruoth adwoko. Gima chamo nyathini ng'eyo. To gima chamo nyathino kipenjo gik mobiro kode ka manene wang'a ka gidongo bi kode ka ni. Ema penji e tielo mar ariyo. Iyi gima chamo nyathini ye. Ye muore. Wuoyi matin. Onyalo pimo. Ting'a ne wiyi. Ere babagi? Jaduong' in e babagi? Chief ane wuon gi. Ang'o ma chamo nyathini maduong'? Chief nyathina ni ya Kijana, moro. kijana, kijana, nyi chama ng'o? Nyi ochama ng'o? Chief no chamo no muro nyayo gi bo. Kasto chako dok kadago chako madho busa kikombe adek. O, o, Kodalana ka ithiedho joma omadho busa. Nyomuodo nyoyo gi bo. Nyoyo gi bo. Odhi kada gochako dhi omadho busa kombi adek. Ochako omadho busa kombi adek. Kamano. Nyoyo gi bo. Nyoyo gi bo chief. This is something serious and we need to take it. Lingane, oningo bende wakaw gini bedo serious.